Hytaýdan işleşýä. Hytaýdan getirmeli, äkelmeli. Bir eritmeli zadyň bolsa arkaýyn aýt. Duruň jenap.
Men Hindistana gitmekçi. Onnoň?
Men Hindistana gidip ýaşamakçy, düşünýäňizmi? Dur-how, jan inim, bar men seni Hindistana ugratdymam-da. Näme işlejek Hindistanda? Meň Hindistanda iki etaž öýüm bolar. Biz maşgala bolup şoň içinde ýaşarys. Ejem, doganlarym, gelnejelem, meň garryja enem öz maýyplar kreslosynda oturar. Ejem bolsa maňa eli bilen nahar iýdirer, men bolsa soň daga çykyp, kejal bilen tans etjek. Bravo, janym diýip. Näme öýde hindi kino görüp gaýtdyňmy? Eýsem näme?
Şu öz kelläm bilen oýlap tapandyryn öýdýän. Men hindileň ýaşaýyş durmuşyny kinolarda gördüm-ä. Dur-how, kino gören ýaly däl Hindistan, how, sen kino görip ol durmuş on ýaly däl jan dostum. Men lahka, men birden-ä iki, ikidenem dört ýasaýan. Lant, lant, lant. Dursana, dur, dur, dur, gaýrat et, dur. Hä. How, Hindistanda milliard, milliard adam ýaşaýar, janyňa döneýin. Sen şu harabalykda şähere-de gaýtmarsyň. Men
Kto hoçet stat millionere gatnaşýan. Men ähli soraglaryň jogabyny bilerin. Iň soňky soraga ýetende, men öz doganyma jaň ederin. O bolsa alma, ýöne men soňky jogaplary bilip baýan. Soňam men daga çykyp Kejal bilen tans ederin. Ysýanmy, gören kinolaňy maňa bir-birden gürrüň berme. Men şolaň hemmesini menem gördüm şu kinoda. Durmuş saňa kino däldir hol. Men halwa hakda aýdym aýdar. Soňam tans etmäni öwrener. Men ýyldyz bolar. Türkmen aýdymçylary meň aýdymlarymy aýdarlar. Menem soň daga çykyp her çaga bilen tans ederin. Äý janyňa döneýin.
Okuwyň ýok, bilimiň ýok. Men kolleje okuwa girerin. Okuwda bolsa iň owadan gyzlar bilen süýşerin. O gyzam biziň rektorymyzyň gyzy bolup çykar. Men soň saç almany gürläp, meni kollejden kowlar. Ýöne birnäçe ýyl geçer, men kolleje dolanyp gelerin. Soňra bolsa daga çykyp, Kajal bilen tans ederin.
Janyňa döneýin, biz batly ulgam, biz hindi bilen aramyz ýok. Baryp çyksana, baryp. Ejem maňa
öýden git diýdi. Kakam maňa obany terk et diýdi. Faro maňa içgin taşla diýdi. Ine bir gün geler. Hudaýam maňa bu dünýä terk etdi. Bar, başlaryny çyksana, bar. Eý, tur, tur, bir ýeriňi agyrtmadyň dämi? Ýok-la, ýene bir sypjylykly jenap. Siz bilen gulluk etmek maňa bagtdyr. Bilýäňizmi men bu durmuşda nämeden ökünenimi? Nämeden? Daga çykyp,

A siz Jeki Çeniň Ktoýa kinosyny görüpmidiň? Sen bar türkmen.
Şonda bilara palta zyňylýan ýerini bara elli ýedi gezek atypdyrlar. Elli sekizinjide Jeki Çeniň burunjygynyň üstünden gezipdir welin, şondan soň boldy edipdirler. Bar sen amca bolnisa görün aýda bar. Hawa. Bar amca. Gowy bor şonda bar. Çyndanam daga çykyp kejeli bilen tans etmeli ekeni.